David, għadu kem ġi firmat ftehim kollettiv ġdid bejn il-Ġena Workers Union u l-kumpanija HID Global. Eh, X'se jkun qed isarraf dan il-ftehim kollettiv u x'kien jinvolvi n-negozjar għalih? Mela, bażikament aħna bħala Ġena Workers Union ninsabu sodisfatti ħafna li wasalna fi ftehim kollettiv ma' dil-kumpanija li relativament għadha ġdida, kull ma ilha sena. u għalina hu logħob ta' sodisfazzjon li wasalna f'dal-ftehim. Se jkun qed ifisser ifisser li wara li kellhom diġà ftehim kollettiv mal-kumpanija li kienu qabel, dan il-ftehim kollettiv reġa' tjieb bħala kondizzjonijiet u anke bħala pagi. Fl-istess ħin nixtieq ukoll nirringrazzja lill-rappreżentanti tal-ħaddiema għall-kontribuzzjoni li taw biex dan seħħ. Nirringrazzja l-management ukoll li għaraf il-potenzjal ta' Joekers Union u allura fl-istess ħin wasalna. Meta tikkonsidra li għaddejjin minn sitwazzjonijiet daqshekk diffiċli fil-pajjiż u madwar id-dinja, imma għall-grazzja t'Alla wasalna wkoll biex għalaq nieħu wkoll dan l-agreement. Mela Daniel għadu kemm ġie ffirmat ftehim kollettiv bejn il-Genoa Workers Union u l-HID Global, se jkun qed isarraf dan il-ftehim kollettiv ġdid? HID Global ovvjament hija kumpanija Amerikana kbira u għalhekk dan il-milestone tal-lum huwa importanti ħafna għall-operat ta' Malta. Jiġifieri l-kumpanija ilha topera minn Malta ftit inqas minn sena għax bdejna l-operation hawnhekk f'Ottubru ta' 2019. Jiġifieri l-fatt li għamilna dan il-collective agreement huwa milestone importanti immens għaliex huwa dan l-ewwel wieħed għall-kumpanija ġewwa Malta. Apparti minn hekk ukoll, ovvjament, bħalissa kulħadd jaf minn x'għaddejja d-dinja fiż-żmien tal-pandemija u dan il-collective agreement ta' tliet snin qed joffri sigurtà u stabilità għall-kumpanija u Malta għat-tliet snin li ġejjin. Maria, l-ewwel kummenti tiegħek bħala HR manager tal-kumpanija għal dan il-ftehim kollettiv ġdid li għadu kemm ġie ffirmat ftit tal-ħin ilu? Huwa ta' sodisfazzjon kbir li wasalna għal ftehim ta' dan l-agreement il-ġdid. Dan kien kollu possibbli ovvjament grazzi għal rieda tajba kemm min-naħa tal-union u kemm tal-impjegati. l-operat bħalissa kulħadd l-ambjent kulħadd jaf f'liema ċirkostanzi qed noperaw madwar id-dinja, mhux sempliċiment għal Malta, allura huwa ta' sodisfazzjon anki kbar li qed noffru anke stabilta' lill-impjegati tagħna għat-tliet snin li ġejjin. Nirringrazzja lill-union, lill-management tal-kumpanija li anke qegħdin barra minn Malta, ovvjament u dan huwa wieħed mill-ewwel ftehim li kellu jsir għall-pajjiż għal pajjiż żgħir bħal hu Malta. Nirringrazzja wkoll lill-impjegati kif ukoll lir-rappreżentanti tal-impjegati għax ovvjament ftehim bħal dan seta' biss ikun possibbli bir-rieda tajba ta' kulħadd. Mela Kevin, għadu kemm ġie ffirmat ftehim kollettiv ġdid bejn il-kumpanija HID u l-General Workers Union. Forsi bħala rappreżentant tal-ħaddiema tgħidilna ftit x'kien jinvolvi n-negozjar għal dan il-ftehim kollettiv? Sodisfatti li lħaqna dan Il-ftehim, wara kif nafu bħalissa kull industrija tbati u għandha sfidi ġodda, tista' ngħid, ħabba l-kundizzjoni tal-Covid. Bħala rappreżentanti kuntenti għax ilħaqna ftehim tajjeb u komplejna ntejbu fuq li kellna, kemm għall-ġid tal-ħaddiema tagħna u kemm għall-futur tal-kumpannija ġo Malta.